Pire dong tek ni tye jami mogo ma pe wene i caa-ni application ma bedo i cim nyo app ma bedo i cim nyo apps ma bedo i cim kunyoni cim romo cobo peko madwong peko mogo ma titino madwong adada cim romo cobone pire tek-ki i cim-mi application mogo tye ka ibedo i Uganda myero gubed i cim-mi kadi ni ngo giweko transaction nyo timo jami nyo cobo peko mogo matino tino bedo yot adada application ma myero obed icimi me namba acel ka in itye i Uganda pe mere ni en aye dong en but MTN momo application me MTN momo ni romo cobo peko madwong adada Airtel money

Airtel money applications myero obed i cimi kede ningo? Onyo ger pi ni pi ni dong is a must ento anongo ni pire tek ki ngo kobed i cimi paka pien gini konyi aya applications mogo calo jumia.

icito yung Kampala gi gine onyo taun pe angeyo taun adi ma tye kede but olu to ka ingole i Kampala ki cel cel ka ilipe ki cel cel calo wan ma ibino kany cok ci iranyo ni pire tek ibed ki safe boda, safe boda ni weko ilwongo boda ki kanya itye iye onyo boda cwali kanya imito cito iye. bene ni tye ni wele bene yot ki dong boda pe cami pien wele weng nongo tye kenyo ki dong bene aneno ka iporo ki lok ki dogi ki boda ni ki dok lwongogi gin dok welgi yot adada ti neno pire tek pire tek teko mo ni myero ibed ki en kodi jami meno ni icimi ti neno ne

Icito ineno ki i Jumia, ibino ineno ki i Ujiji, icito ipenyogi kany inge iye. Onyo icito i webcit me dukan mogo calo mobileshop.com gi onyo icito i Gadget Cruise gi enoni ma amarogi gire. Co ineno jami enoni ci iwaco ooh olu to ngo jami ma romo konyi nongo ibedo iye application dwong ata. Ka in ibedo bulu calo wan gini imito toro jami nyo I mean imito omito tore nyo omito oro wer omito oro video ki nga gini application ma kilwongo ni zender ni pire tek adada myero obed icimi pien konyi wek I oro wer bot laremi I oro video I oro cali moni ma imako ni ka wan wagamo cal wa ki bot jo ma tye ki cim mabeco ni wek ojal oro cal yot Oro video oro ngo yot ka itye ki zenda zenda bene pire tek now tye application mo kilwongo ni ngo tye application mo kilwongo ni cam scanner cam scanner ni Ka ngat mo mito document me kwanni nyo ngat mo mito karatac mo nyo gang kwan tye ka penyo gin mo ka latin ma gwok wiye owil gang kam scanner ni pire tek kam scanner ni weko imako cal ladocument moni ci en timo calo orudo woko aruda i kompiuta centa weko dong cwalo karatacu bot lapwony bedo jok pien coc mogo matino tino weko bedo maleng adada ki dong yubo gini calo kiyubo ki i kompiuta nyo macin na moni.

Now Ujiji, Ujiji pol kare second hand dwong iye, nyuto ni ngo welle dok yot yot ki dong wel mo pe ma tye acel jami weng welle papat tutwalle i Uganda wa botwa kany jami weng welle papat inongo cim mo ni alip miya aryo jo miya aryo acato alip miya adek en ki i Ujiji kenyo bene dok ngat mo tye acato alip miya acel ki pyeraboro Wel jamine weng pat en aye oweko wa pire tek ningo ibed ki aplikicon weng i cimi wek oruto inge ngo wel mapat pat jumia jumia dok ka ineno i leb me lubo kor jami dwoko jami return policy gi nga nga gini olo oto dok i jumia aneno teteke moni tye doki olo oto dok ber. I Ujiji myero icit iwil gin ma ingeyo kong me acel ka pe kong ikwan about gin eno weng wek inen ka en kong pien second hand dwong i Ujiji jumia bene second hand gire tye ento olo twom magi ni kiweko dok bedo official official doki, itye neno weny weko dok bedo official official. Social media application calo watsup, Facebook, tiktok, YouTube enoni pe dok iwace awaca enoni adadane ni konyo ma pire tek I mean pire tek adada pien weko ingeyo lok angeya mogo matino tino pole gire dano yubo kit ma cwinygi mito ento olo otone omiyi clue ni gino mo otimme. Ka peko mo otimme dano sharing turu platform enoni so pire tekke jamini weng myero obed dong icimi pe dok kiwaco awaca tye jo okene gire ma ada nongo wa i social media ki nga gini gin pe gitiyo kwede ento eno dong tye kit pa ngat acel acel dok pigi tek ni ibed kedgi icimi.

YouTube, Telegram bene bot jo okene. Eno ni jami ma myero obedi. Aya, ka imito wil, ka imito wilo jami onyo poro wel jami, ujiji myero obedi, jumia wek obedi. Ka dong pe ingeyo madwong kong dong iti ki aryonu. Por ki wel, ka iporo ki wel, ka dong icito kwene. Ipenyo dok apenya pien Uganda omiyo ibedo i option madwong ata. Ka ipenyo dok igoyo cim bot laremi ma iwaco jal, wel gin mo ni watye kume. Ka dong iniang wele dok ingeyo rennye, ci dong icito iwilo. Meno pigi tek adada. MTN, MTN momo ki Airtel money enoni is a must. Ki dong bene ma pud peya wa a. Cim mene ma waneno calo cim mene ni cim-mi wegine tye jo ma ngeyo i cim maber cim ngat mo romo makone tiyo kwede pi dakika acel keken loko kwonio pe obiloko kwonio i yo maber ba biloko kwonio i yo marac pien wegine ka omako maber gutimo gin ma gimito timone iye-ni i dakika acel moni-ni. iromo timo gin mo keken ma kwako lok kom cimmi i yi cimmi pien wegi ka jammi ni weng tye ati neno ne co gin ma atye ka mito waco en aye ni cimmi tidi ma inongo calo pire pud pe tek tutwal ka peko mo oa ki iye dwogo dit wan oneno ngo ma cim romo timone dano tye ka bwec pi ngo ma nongo ngo Ngo ma nongo mogo pe gumako nyo guketo gi i cimgi so ene mere tye ni gwoke ki cimi gwok cimi pien jo okene pe ki tam maber so ngat mo romo gamo cimi timo gin mo keken kunyoni dong cim Romi tye part of kwowa pien jami weng ma itimo wok ki i cing pole wa yom cwinyi weng a bino ki kany nyo a ki kany so pe mi dano cim ata kadi ngat olego cimi ni imito gono ne wek twoma olok ma in itye kenyo nyo pe dok ni dok kong ni kong ikwek atir kwede matitidi ku ka imito gono cim bot ngat mo miya namba ni agoni. ci amiyi cim lokkere kene ci idukka pe itim gin mo i cimma pien cim eno ni information ne weng tye iye pole ka ngat mo accessing jami ni romo timo bal so wagwoko wagwoko cim wa mi cim bot luremi ma inge ni ngo pe gitye ki tam marac i komi mi cim bot jo macok kwedi lutino luremi lumegini nyo jo ma inge ni oo luto giromo gwoko cim nyo gigwoko lok komi nyo gigwoko ber bedo ni pien gin matidi nono romo kelo twon lok so wagwokke wunu ki cim wapwonyu ticci gini cim matitidi ni loko kwo ka dano eni matitidi mo ata ni cim ni loko kwoni ento dong loko kit ma itiyo kwede romo loko kwoni i yo maber romo loko kwoni i yo marac eno dong tye i cingi so Ka wabedo ki cim pire tek o wangeyo kit me tic kwede dong wangeyo ngo awene ka awene ma myero watimo ki ngo poro keken.